neqşê li ser bikin û endîzariya wê ne. Me got henno ava kir û henno kevir dibirîn bi rengkî melkêş yanî mustatîl û her kevirek li barayê tirkê wek kevîne. Yanî ku kevirê ketiba rêzekê de yan ketiba bara hev de nemrek li wat xist, nîşanek li wat xist digo ev kevir bara vî kevirî bêj. Ber xatirê kevirekî mastil nekeve barayekî piçûçik de ew kevir wilo nijinandina hevdû.

ji çar heta şeş metre ye û dirêjiya wê ne ji xwe ava mezin derbas dikir, sed û çil û yek metr dirêjaya wê ne ye û ew kevirmego ji bazil tê avakirin û bi kilsê jî û dibêje bê çimento û bê halî û bê tiştek jî yanî kevirê ziwa Da nabare hevdu. Lewra wextê go ez pay navê ketim min re nerînek çêbû. Min got bi xuya dibê go navê ba Bafit ji Bazil tatibe. Lê me cêder gelek dana xuya kirin û bêtir baweriyan biya Bafir hat ya go ba difirê bûyî navî baweriyan hat. Em belkî we jî piraba bi dîtibê û çibûne serdanka wê cihê ne yanî e, seyranka wê ne e, weka fehlal sera weka ebracar sera e, xwe em zanin ku sal dozde heyva dozde heyva û û neh stêrik hinek di heşt gere stêrik kewa ki bildora erdê jî virin dibê ew fal û ew nîgaşê li ser waka vira ew ew nîgaş yanî ew risim Ew ew nîgar ew nîgarê li ser wa kevra di bê girêdayîna bi dozdeh heyva ve û bi neh fala ve. Neh fala ve di bê dozdeh falin li ser wa kevra hene û her fal her falek wêneyek jî li ser heye. Wêneyek e neh wêneyê gerestêrikan e û sê wêneyî tirkê yê cidan e. Lê heft peyda dibin ji ber ku pênc winda bûn pênc winda bûn. û ji xwe ez bawer nakim niha her heft ma bin jî bi vê demê re belkî bêhtir hela bin. Ji ber diyardeyeke pirabafit heye. Rast e xwe girt, rast e dîrokê, rast e kevne, rast e ev du hezar sal li bêhtir heye lê dibêjin dibê heno tola xwe li mîrê Cezîra Bota hilend. Çima nê? Bê mîrê Cezîra Bota destê henojê kir. Dawiya talî xwedê got pir ava kirî. Got got de qana tu pirêyî tirkî ava nekî. Tu endizî tu tu avayî tirkî ava nekî bi qasîyam halo xwe şik. Bi vê ci heno pij destî hate jê kirin. Vê gote mîr bi jin hey xilas nebû pir. Çawa xilas nebû welayi tu jê rimaya. Vê çimaya dê hê boyax nekiriya. Yanî msabq nekiriye. Bêjê mîr gotiye boyaxka. Ne distî hatiye jê kirin dixwazê tolê li mîr hilênê. Dibê boyaxek anî boyaxeka go wek kîma wî di nav de bê. Zû kevira biherivênê zû kevira xirakê. Vê boyaxeka wilo li wa kevira kir. Di bê vê ca henek dibê di bêj ber wilo pira bav di gelekî xwe li ber germê wana nagirê û niha ez bê belkî kevireyê hindik mana ayn di çaviyê tenê mana ji pênc çaviya Eyn di çaviyê tenê ma belkî nihayeke tenê jî ma bê dibê ji ber vê yekê xwe li ber xwe li ber negirt. Lêkolîn van arist Hizirfilt şîrovetkî dibê ew her neh birc falê li ser Ji xwe me got yek ji wana winda be divê niha heft heştek hatine naskirin. Divê her wêneyek ji wana her sûretek ji wana bê nîşaneka wê ha. Em zanin di nav fala de şehîn heye. Şehîn yanî mîzan. Mîzan. Hûn zanin birc mîzan heye. Divê ew nîşana çi ya? Ew nîşara gerestêrka bercîs e. Bercîs di erebî dibêjin muşterî bi kurmancî navê bercîs e. Bercîs. Hûn zanin jî bercîs yanî bi kurmancî gerestêrka Muştir ya. Dibê Şehîn Mîzan nîşana wêna ya. Wekî dî kêvjal e, em zanin ku bi seratan heye. Kêvjal ya keywa ya keywan e. Keywan çi ya? Zuhel e. Her yek bi nîşaneka wêna ya. Yanî me got gerdûn jî pê bi kar ayîne, wiha me ji we re got me got heyvê salê jî bi kar ayîne û me got gerestêrî jî bi kar ayîne. Em di zêreyeke herî xweşikê kirine. Ji xwe ku gorim ser xwendî, Divê divê dîtina wa wa fala wa wêna carê ne weke niha bû. Ga got xweşik û ava divê di dema rojhilata de nebe weke dema rojava bû. Divê rojê di dayê de rengekî cida di dayê de. Wextê ku çûbû nîro dihata guhertin yanî endizyarîkeke gerdonî xweşik pêva. girê dabûn. Wek îdî dibê dibê li ser heya ya qahir bê qahir serkeftin ew dibê dibê nîşana fela kehrika kehrik yanî cedî. Ev kî dibêjê lê kolînvan erist hizr fil çîrobet ki di pirtûka xwe de wekî tir ki dibê ya şêr ya rokeye ya roja nîşana rojê ya nehing yanî hût ya gelawêjê gelawêjê yanî zehra. Simbil jî heye, simbil ew jî nîşana nerînê yan perwîn e kurdî di navê otar de hene. Navê nerîn jî navê perwîn dibê nîşana otar de ya rengê simbilê ser. Wekî tirkê ga jî heye zanin ku fela ga heye burcil thewr heye. Dibê ew nîşana çi ya? Ew nîşana heyvê ya. Wekî dî jî xwe dibê heta bi olê ve jî girêdaya. Bi ola Musulman TV girê ji lewre wextê bi ola Musulman TV girê de ye. Em zanine ku dema Musulman e, dema mîrekî me yê Kurd e, dema zengiya wan hebe, dema Sasaniya de ye. Dibêjin dibê nîşanin ser hena nîşana ew xelkên ku şikefta Ehlil Kehf û hemû ev jî di Qurana Pîroz de û di ola me ya Musulmanî de dibê heta nîşanên wê yên hena. Bi vî rengî ev xelek niha bes e heta xelek kadî û mêne di xweşiyê de.